ווען אידישע קינדער זענען געווען אין מצרים, שטייט אין פסוק, וכאשר יעני עשו, ווי מער מ'האט זיי געפייניגט, כן ירבה וכן יפרוץ, האט דער רבונו של עולם געהאלפן און געשטארקט אידישע קינדער. אלע מפרשים פרעגן, ס'שטייט א לשון עשית וכאשר יעני עושי, סאו געדארפט שטיין וכאשר עיני עושם, ווי מער מ'האט זיי געפייניגט קיין ירבה האט די אייבערשטער זיי געשטארקט. עס שטייט אין פריערדיגע ספרים אז דער פסוק איז נישט נאר געזאגט געווארן פאר פאר אידן ווען זיי זענען געווען אין מצרים, עס איז א לשון עשית פאר אידן אין אלע גליות, מ'גייט גיין אין גלות בבל און אין גלות יוון און גלות עדום, ווען אידישע קינדער וועלן ווערן געפייניגט דורך די גוים, וכאשר יעני עשו, אלעמאל וועט דער רבונו של עולם זיין דארט קיין ירבה וכיין יפרוץ. דאס איז געזאגט געווארן פיזיש ווען מען פייניגט די גוף פון א איד, די סמך מ מיט זיין מיליטער זענען דא צו פייניגן אידישע קינדער ברוחניות נאך מער, זאגט אונז די תורה וכאשר יעני עשו. ווי מער מ'עט אונז פייניגן, ווי שווערער די גלות וועט זיין, ווי שווערער די נסיונות וועלן זיין, אבער זאלן אונז וויסן אז דער רבונו של עולם וועט זיין דא אונז צו שטארקן קיין ירבה וכן יפרוץ, מול די נסיונות, מ'מיינט ס'איז אזוי שווער מ'קען זיך נישט קיין עצה געבן, זאלן אונז וויסן אז אונז האמיר די כח, אונז האמיר די ברכה וואס דער רבונו של עולם האט אונז געגעבן. דער הייליגער שמש שמואל זאגט אויף דער פסוק אז די מצריים האבן געטראכט נתני לבם צו שלעכטס טון פאר אידישע קינדער. זיי האבן נאכנישט אנגעהויבן פייניגן, קודם האבן זיי אנגעהויבן ארבעטן גרינגערהייט בפה רך, זיי האבן נאר געפלאנט הבה נתחכמה וויאזוי שלעכט צו מאכן, ווען זיי האבן נאר געטראכט וויאזוי צו טון שלעכטס, איז דער רבונו של עולם גלייך געקומען און גלייך שוין געטוישט די גופים פון אידישע קינדער אז מען זאל קענען געבוירן שישה בכרס אחד דארף מען זיין א אנדערע מענטש, זאגט די הייליגע שמש שמואל, א מענטש טראכט אמאל. איך האב א שוועריקייט, איך האב א שווערע נסיון, ס'איז אזוי שווער, איך קען מיך נישט שטארקן, איך ווייס נישט, איך זע עס נישט פאר א פאסיביליטי, פאר א מעגליכקייט. זאגט ער, אויב אונז זעמער אז ווען די גוים האבן נאר געטראכט שלעכטס צו טון האט די אייבערשטער שוין געהאלפן אידישע קינדער, זאגט ער, קל וחומר בן בנו של קל וחומר ווען א איד קומט און ער מאכט א קבלה טובה, אז ער וויל זיין גוט, ער וויל דינען דעם אייבערשטן, ווערט ער גלייך געטוישט, און ער זאגט די לשון להיפך לאיש אחר, ער ווערט גלייך א אנדערע מענטש, ווען דו טראכסט פארדעם, ס'איז שווער, אוודאי איז עס שווער, לויט וויאזוי דו ביסט יעצט, מען מאכט א קבלה טובה, מען גייט דינען דעם אייבערשטן, מען גייט זיין אפגעהיטן, ווערט מען שוין א אנדערע מענטש, וואס קען זיין גרינגער צו דינען דעם אייבערשטן, מען פירט אויס, דער אייבערשטער וועט העלפן, דער איש אחר, דער נייער מענטש, דעם געהאלפענעם ברוחניות ובגשמיות,